Eý Muhammad! Seniň ymmatlaryň Meň birligim barlygymy kabul edip iman getirseler, Men ol bendämiň amyrdyş edip, seniň şypatyň oňa nesip ederin diýip neda geldi, ses geldi. Bes, meni Hudaýtagala Özüne ança ýakyn etdi, howluhutala Kaba Kowseýn ow etine, iki ýaý ortasy ýaly ýanyna bardy. Ýany erada iki ýaý arasy ýaly galdy. Belki ondanam ýakynrak galdy. Bu makamda Besady hezreti Jelal Ahadyýerdi saldylar. Neda geldik, ýa Muhammet! Bu Besady rehmedimdir, diýip, başyma koýy salyp, el göterip aýtdym. Hudaýa, kyýamat güni bolsa meň ymmatlarym haýsy Besatda oturdarkaň? diýdim. Gör, gaýrysy biz beçaram. Neda geldi, ýa Muhammet! Hajadyňy dile ediň, rowa etdim. Eý, Muhammet! Ymmatlaň özge ymmatlar ýaly olaň suratyny Heýwanlara üýtgetmedim heýwan ýaly, maýmyn etmedim, pil etmedim diýdi. Adam suratynda etdim, jezasyny kyýamatda berjek, suratyny üýtgetmedim diýdi. Olara eden ukubadymny başgalara etmen. Rahat-pyragatda başgadan zyýat berjek. Olaň rysgyny zyýat etjek, iýjek-geýjekligi köp etjek. Barça kowumdan ýagşy bilip, magfyrat etjek diýdi. Gör!

Alal kowmul käpirin diýmegim gustahlyk etmegim di erdi. Aýtdym Hudaýa, Adam paýgamber ýaratdyň, niçene merseler keramat etdiň. Ol toprakdan ýaratdyň, öz gudratyň ul ruh demide etdiň. Perişdeler sežde etdirdiň. Ýene sekiz behişt oga berdiň. Ýene günäkär et tobasyny kabul edip, Nuh paýgamber dowasy bilen tamam dünýäni oda gark etdiň. Alty aý gämede galdy. Hezreti Ybraýym pygamberiň Nemrudyň oduny nijat berdiň. Hezreti Dawudyň elinde demiri mumyýa dek ýumşatdyň. Süleýman pygambere mülki mümleket, patyşalyk, jyn döwleriň, periligiň patyşasy etdiň. Tamam ynsa jynlara döw pireleri oň permanyny etdiň. Musa pygambere haýyp-haýyplyk hata berdiň. Her haýsy pygambere bir mugjyza berip, aziz etdiň. Eý bary Hudaýa, maňa näme keramet etjek diýdiň. Nedalýa Leý Muhammad, Meger ýerin, Mekge ýerinde senden ýetimräk, garyprak kişi ýokdy. Bu iltifat, bu inaýetleri saňa etdim. Hiç mahluga etmedim. Men seni ýedi gat asmandan geçirip, Arşy-Kürsinden geçirip, Kaby-Kowsaýna bir aý ýaýly arasy ýakynyma getirdim. Kallaşdyň, garypdyň, Hatyja ýaly paksy aýal berdim. Başga pygambere bir taýpa pygamber etdim, seni jemi äleme huýsy-tuýura, ynsana, jynlara, heýwanlara hemmesine bergüzide etdim. Adamyň Adam meniň saffymdyr diýdim. Seni habybym, dostum diýdim. Oňa perişdeleri sežde etmäne buyurdym, magsadym Sendiň, Seň nuruň bolansoň sežde etdirdim. Zahir adamda dädi, jemi perişdeler ol salawata buyurdym, Seni özüme dururdym, adyňny meň bilen goşup aýdarlar. Meni bilip Seni bilmese kabul etjekkä? Adam ataňny bir günä bile behiştden çykardym, Seň ymmatlaryňy ýüz çendan günäsi bolsady behişde girdirerin. Ybraýyma Nemrudyň odundan nejat berdim, Seniň ymmatyň dowrakdyr odundan nejat bererin. Ybraýyma elli sahypa aýat berdim, saňa alty ýüz, alty ýüz altmyş alty aýat berdim. Nuhuň dowasy bilen kowumyna gazap etdim, seň dowaň bilen ümmetlerine rehmet ederin diýdi. Özgelerini am etdim, seni has et, hasyl has etdim. Sen behişde girmeýänçä özge paýgamberler girmez. Seniň ümmetleriň girmeýänçä başga Kowumlar girmez. Kuran hemme kitaplaryň hulasasy zebidesidir, saňa iberdim. Saňa eden lütfü-merehemedimi kime edipdirin, eý Muhammet, seniň ymmatlaryň ömri gysga etdim, günäsi köp bolmasyn diýip. Seniň ymmatlaryňa ny ýaratdym, toprakda köp ýatmasyn diýip. Özge kowuma elli wagt namaz buýurdym, seniň ymmatyňa bäş wagt namaz berdim. Başga kowum Käbä barmaýança günäsini geçmedim, hajatynyrwa etmedim. Seniň ymmatyň. Namaz jumany okasa, Käbäň ornunda görüp, Käbäň ýerinde görüp günäsini ötjek diýdi. Hasylar tobasy kabul etjek diýdi. Bu lütfü-ynaýatlaryny eşdip, köp şadyman boldum diýdi. Sejde-i şükür beja getirdim. Otuz müň şeriat, otuz müň tarykat, otuz müň hakykat sözüni sözleşip, göwnüm berkarar boldy.